Sinjuri, nistednukom għall-ewwel episodju minn din is-serje ġdida li ProMalta Kristjana ħa twasslilkom jisimha Difensuri taċ-Ċiviltà Nisranija. F'din is-serje ħa naqbdu numru ta' personaġġi li eżistew veri u li għexu u li f'ħajjithom iddefendew dik li hija ċ-ċiviltà u l-fidi mibnija fuq iċ-ċiviltà nisranija. Għalhekk illum ħa nibdew billi nitkellmu fuq l-ewwel b'karattru tagħna li huwa Goffredo ta' Bologna, Godfrey de Bouillon, u l-taqbida tiegħu sabiex illibera l-Ġerusalemm fil-Kruċjati. Nibdew bħala introduzzjoni billi nispjegaw ftit avvenimenti li wasslu għall-ħajja u l-ġrajjiet ta' dan il-persunaġġ tant importanti. Fis-seklu seba' Ġerusalemm waqgħet f'idejn f'idejn il-Musulmani. Imma li kien ġara kien illi l-pellegrini li kienu kontinwament imorru Ġerusalemm biex iżuru l-qabar ta' Kristu kienu tħallew jagħmlu pellegrinaġġi mingħajr ma kienu jitwaqqfu. Però, għall-ħabta tas-sena 1071, bdiet l-invażjoni tat-Torok Seljuqin, illi dawn, f'post jismu Manzikert, għelbu l-armata Biżantina u saħansitra qabdu l-imperatur Biżantin bħala priġunier għal xi żmien u bdew jinvadu l-Lvant Nofsani kollu. Minħabba din l-invażjoni, il-passaġġ ta' pellegrini li kienu qegħdin qegħdin imorru fil-qabar ta' Kristu beda jiġi interrott. Sakemm ftit taż-żmien wara, l-Imperatur Aleksio Aleksio Komneno kien talab lill-Papa sabiex jibgħat għajnuna ħalli jkun jista' joħodha kontra t-Torok u jsalva l-Imperu tiegħu. Għalhekk wara dan l-appell ta' Alexio Comneno lill-Punent, il-Papa Urbanu ii sejjaħ Konċilju fil-belt Franċiża ta' Clermont fis-sena 1096. Minn hawnhekk issejħet il-Kruċjata bl-għajta Deus vult, Għal hekk Alla jrid. Issa ħa nibdew nitkellmu dwar Godfredo de Bouillon u l-ġrajja tiegħu, ġrajja li għandna x'nitgħallmu minnha. Godfrey de Bouillon twieled bejn is-sena 1060 1100 għex kien nobbli prominenti u figura ċentrali fl-Ewwel Kruċjata. Imwieled f'familja b'saħħitha nobbli, hu kien iben Ewstas ta' Tieni, Konti ta' Boulogne u Ida ta' Lorraine. Il-familja tiegħu kellha artijiet mifruxin fi Franza kif ukoll fil-qaddis Imperu Ruman, jiġifieri fejn llum hemm il-Ġermanja u l-Belġju. U din il-ħaġa poġġiet il-Godfrey bħala nobbli ta' ta' kundizzjoni għolja kif ukoll ta' prestiġju konsiderevoli. Meta kiber irċieva edukazzjoni ta' kavallier u sar magħruf għall-ħiliet tiegħu bħala gwerrier li wera f'difersi kunflitti reġjonali qabel ma ħa sehem fil-Kruċjati, speċjalment fil-taqbidiet li kienet isiru dak iż-żmien bejn l-Imperatur tal-Ġermanja u l-Papa kif ukoll il-Re ta' Franza. Huwa kien magħruf għas-servizz tiegħu mal-Impratur Enriku Erba' fil-fatt. Fl-1096, Godfrey wieġeb għas-sejħa tal-Papa Urbanu Tnejn għall-Ewwel Kruċjata. Hawnhekk instemgħet l-għajta, l-Insara kienu oppressi mit-Torok. Ġerusalemm ma kinitx għadha miftuħa għall-pellegrini. Kristu kien qed jiġi mislub mill-ġdid il-passjoni tiegħu ġewwa l-art fejn huwa kien għex, miet u qam mill-mewt. L-insara hemm bżonn li jqumu mir-raqda, immotivati mis-sejħa tal-ħelsien ta' Ġerusalemm u l-libertà tal-insara mill-jasar tal-mislem. U hawnhekk dwiet l-għajta Deus vult, hekk Alla jrid. Għal din l-għajta eluf ta' nobbli u pellegrini wieġbu għas-sejħa tal-Kruċjata. Gottfried kien wieħed mill-aktar mexxejja prominenti f'din il-ħaġa, tant li mexxa l-forzi tiegħu minn f'ostakli kbar u affaċċja oppożizzjoni militari hekk kif Gottfried flimkien mal-armata tiegħu telqu minn Fjandri jiġifieri minn dik li llum hija l-Belġju, qasmu l-Ewropa u waslu sal-Balkani. Meta mbagħad waslu fil-belt ta' Kostantinopli, wara diffikultajiet kbar, l-imperatur Alexios ġagħalhom jieħdu ġurament ta' lealtà. Hawnhekk naraw deskrizzjonijiet interessanti anki minn bint Alexios, sew ta' Godfrey kif ukoll tal-kwiċċati l-oħrajn. U nsiru nafu li dan Godfrey kien raġel b'saħħtu, kuraġġuż u fuq kollox kien raġel devot. Godfrey kien Nisrani tajjeb, jitlob kuljum, jisma' l-quddiesa u jipparteċipa fis-sagramenti, fuq kollox kien dejjem jistenna li jagħmel dak li Alla jrid minnu. Issemmew ħafna ġrajjiet li fihom jidher il-karattru kuraġġuż u qalbieni ta' Godfrey. Waqt li kien qed jivvjaġġa fl-Asja Minuri, darba minnhom, jara ors qed jattakka pellegrin li kien ser fi triqtu lejn Ġerusalemm. Godfrey ma beżax Mar biex isalva 'l dal-pellegrin u tqabad mal-ors bix-xabla. Huwa kien safa ferut minn dan l-annimal feroċi, imma rnexxielu joqtlu. Għamel xi ġranet, ħafna ħasbu ħa jmut, imma bl-għajnuna t'Alla waqt bl-għajnuna t'Alla Godfrey irkupra u kompla għaddej. Ġewwa l-Asja Minuri kellhom il-Kruċjati kellhom bosta taqbidiet f'postijiet bħal Niċea. u Antijokja. Waqt l-qbida minnhom mat-Torok, Godfrey ta daqqa ta' xabla lil wieħed mill-kavvallieri Torok u bid-daqqa ta' xabla qasam iż-żiemel tal-aversarju tiegħu fi tnejn. Iżda Godfrey ma kienx biss gwerrier imma kien raġel devot, ġeneruż, speċjalment mal-pellegrini fqajrin li kien jiltaqa' fit-triq magħhom, u kien ukoll jagħmilha punt li jżomm il-ħinijiet tiegħu tat-talb. ma kienx jitraskura, jiġifieri l-ħajja spiritwali tiegħu. Matul l-assedju ta' Ġerusalemm fl-1099, it-tmexxija ta' Godfrey kiena kruċjali. Il-kruċjati kienu qegħdin ibatu l-ġuħ, kienu qed jaqtgħu qalbhom u kienu bdew sansitra jiġġieldu bejniethom. Kienet il-fidi ta' Godfrey u d-determinazzjoni tiegħu li żammithom determinati li jeħilsu l-belt Sagra, l-Belt Imqaddsa fejn fejn għex u miet u qam mill-mewt is-Sinjur tagħna Ġesù Kristu. Għal xhur sħaħ l-armata nisranija kienet tilfet ħafna nies. Kien bħal donnu ħa tisfaxxa f'piki interni qtugħ ta' qalb. Hawnhekk jidher il-kobor ta' Godfrey, bniedem qalbieni b'fidi kbira. Għamel kuraġġ lil niesu. Huwa kmanda l-forzi tal-Kruċjati mal-għotul l-attakk finali fuq il-belt u huwa kien l-ewwel wieħed Illi tela' fuq it-torri tal-injam li kienu jużaw biex javvanza fuq il-ħitan tal-Belt Imqaddsa u kien l-ewwel wieħed li niżel fil-ħitan tal-Belt Imqaddsa, niżel fuq is-sur. U fl-attakk, l-aħħar il-qofol tiegħu wassal għall-waqgħa ta' Ġerusalemm, lill-Kruċjati, fil-ħmistax ta' Lulju 1099. Ħafna jgħidu li l-attakk li sar fuq Ġerusalemm sar fil-mewt ta' ħafna nies ċivili. Sfortunatament iva, però sfortunatament dak kien li kien jiġri fil-gwerra dak iż-żmien. Iżda mbagħad naraw il-kobor ta' Godfrey li ftit tas-snin wara saħansitra kittieba Musulmani jgħidu, li l-art li huwa rebaħ tant kienet immexxija tajjeb li kienu jitħajru huma stess imorru jqogħdu hemm. Issa, wara l-qbid, l-armata tal-Gruċjati ġiet stabbilita u r-reġjun inbidel f'numru ta' renji Nsara. Godfrey ġie offrut it-titlu ta' sultan, ta' re ta' Ġerusalemm. U hawnhekk jidher il-kobor ta' Godfrey. Għaliex huwa rrifjuta li jkun re fejn kien kien hemm ir-Re tar-Rejiet. Huwa qallhom li hu ma jistħoqqlux ikun is-Sultan għax Kristu biss jista' jkun is-Sultan tal-Belt Imqaddsa. Minflok, Huwa ngħata t-titlu ta' Difensur tas-Santu Sepulkru u għamel enfasi li r-rwol tiegħu bħala protettur tas-siti sagri Nsara, partikularment il-Knisja tas-Santu Sepulkru, ikun l-għan prinċipali tiegħu. Godfrey mexxa l-Ġerusalemm għal perjodu qasir, mis-sena 1099 sal-mewt tiegħu fl-1000 Mumija. Ir-renju tiegħu kien karatterizzat minn sforzi biex jistabilizza r-renju, inaqqas it-tensjonijiet, jiddefendi l-artijiet li ntrebħu, u jiddefendi l-pellegrini u l-komunitajiet Insara li dak iż-żmien kienu b'numru konsiderevoli ġewwa l-Art Imqaddsa. Godfrey miet fix-xitwa tal-1100, possibilment minħabba l-mard kif ukoll il-istrapass il-ġisem tiegħu u l-feriti li kien ġarrab. Huwa miet waqt li kien qed imexxi kampanja militari kontra d-dinastija tal-Fatimidi fl-Eġittu. Il-mewt tiegħu ħalliet is-Saltnat ta' Ġerusalemm mingħajr mexxej ċentrali b'saħħtu, sakemm ħuh, Balduvinu l-Ewwel, li kien bniedem ta' ħila kbira, ħa postu bħala sultan. Il-wirt ta' Gozzi jibqa' sinifikanti fl-istorja tal-Kwiċċjati. Huwa mfakkar mhux biss bħala mexxej qalbieni u ġenju militari, imma rwol fir-rwol tiegħu tal-qabda ta' Ġerusalemm, iżda għas-sens ta' pjetà, għas-sens ta' devozzjoni u l-impenn tiegħu biex jiddefendi l-siti qaddisin għar-reliġjon Nisranija u jiddefendi l-Insara kien hemm fl-Artijiet Imqaddsa. Id-deċiżjoni tiegħu li rrifjuta li jieħu t-titlu ta' sultan narawha tidher sew bħala simbolu ta' umiltà u devozzjoni, li spiss juruh bħala mudell tal-virtù tal-kavallieri Nsara. Ir-rwol tiegħu fit-twaqqif tal-istat tal-Kruċjati fil-Lvant iħalli mħalla marka li għadha tinħass sal-lum. Għalhekk, 'il dan il-bniedem illi tant jagħtina kuraġġ, lil Godfrey de Bouillon insellmulu. Godfrey de Bouillon bħala difensur taċ-ċiviltà nisranija insellmulek.